ס'איז דאך נישטא קיין גבול וויפיל ישועות מ'קען דא פועל'ן, כ'בין א אינגערמאן פון לעיקוואוד, ער האט נישט געהאט קיין קינדער, יענע יאר לג בעומר פ ד האט ער מקבל געווען זיך דא א סגולה אז מיט צוזאגן אז מ'האט געומען א נאמען שמעון, אבער זיין שווער איז אוועק, ער האט נישט געקענט נאמען דעם נאמען שמעון, האט ער מקבל געווען אז די צווייטע קינד האט צוקומען דער נאמען שמעון, אזוי האט ער מקבל אין לג בעומר פ ד, יעצט חמשה עשר בשבט פ י האט ער געהאט א צווילינג, מ'פארשטייט וואס הייסט ביי רבי שמעון, ביי רבי שמעון איז נישטא וואס מ'קען נישט, תחיית המתים, לג בעומר תר פ ג האט מען געמאכט דא א תחיית המתים, נישטא וואס מ'קען נישט, אונז האב מיר יעצט א געשריי געגעבן אנא השם! הושיעה נ קדוש ארום זאגט יעדן יאר לג בעומר שרייט ר' שמעון זיין שיטה יכול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין אלע אריין צום עיר זאגט ר' שמעון ור' שמעון'ס תוקע נישט תוקע נערך נישט תוקע גבול וואס מ'קען ליפטער איז כל העולם כולו, דא א ווארט מען זאגט נאך כל העולם כולו איז דאך א כפל הלשון, כל העולם כולו וואס איז די כפל הלשון? ווען אין הלכות ראש השנה זאגט דער רביש מען זאגט מען לא יאכל כל העולם כולו בכבודך, זאגט דער רביש מען זאל נישט זאגן כל העולם כולו, זאגן נאר מען לא יאכל כל העולם. גינדערט איר עס דא אויב איר זאגט מען זאל יא זאגן כל העולם כולו, פארוואס? ווייל טאמער צו זאגן נאר כל העולם חלילה קען עס מיינען רובו ככולו. זאגט ער רבי שמעון האט געזאגט יאכל אני אפטור איז כל העולם כולו, זאלסט נישט מיינען חלילה רובו ככולו, נאר רוב פראבלעמען נאר א בחור פון דרייסיג יאר, נאר א בחור פון פערציג יאר, איך קען אלעס, אלע פראבלעמען, קום אריין צו מיר, ר' שמעון זאגט לפנות כל העולם כולו, נישט קיין ריבוי כקילוי, אלעס דינג! זאגט מען ושם נברא ומעיין לו וחריב למאכלו, די מהרשא זאגט אויפן פלאץ אז ס'איז געווען א נס בתוך נס, איינס אז ס'איז באשאפן געווארן א חריב, די צווייטע זאך, ווייל די גמרא זאגט אויך אין תענית אז א חרוב געדארט זיבעציג יאר זאל וואקסן, און דא איז דאס גלייך געשוואקסן. א נס בתוך נס. וואס איז די געדאנק אז אפילו א ישועה וואס דארף קומען נאך לאנגע יארן ביי רבי שמעון צו פועל'ן זאל ווערן גלייך יעצט? יעצט צוואר ווארפט מען א חץ וקשת צו באווייזן א זאך וואס דארף גאר דויערן לאנג, צו ס'איז טיפולים, צו ס'איז א שידוך, צו ס'איז קינדער, ביי רבי שמעון מאכסטו עס גלייך. אילולא איז א חתונה ביי א חתונה פוילט מען די אישיות מיט א טאנץ, מען דערציילט אז די הייליגע זיידע ר' דויד'ל האט זיך לג בעומר געזעצט לעבן די קלייזעמער, האט געזאגט דא פוילט מען די אישיות מיטן טאנצן מיט לעבן די קלייזעמער, צו יודעי הפוסקים ברענגען שוין נודע שרצונו של רשבי שישמחי ביום זה. איר פארשטייט ר' שמעון לעקויל איז פאר אלע פראבלעמען. לכל איז פאר אלע מצבים, לכל אין אלע פלעצער. צו רשבי לכל, די גמרא זאגט כשנכנסי רבי סייני לכרם ביבנה אמרי חס ושלום אז סידור תורה שתשתכח מישראל, אמר רב שמעון בר יוחאי, חס ושלום! שתשתכח תורה מישראל, כי לא תשוכח מפי זרעו. וואס איז דאס טייטש? רבי הוסיין איז אריינגעגאנגען אין כרם מיאנמע, און זיי האבן געזען אז ס'גייט דא א נסיונות בעקבתא דמשיחא, מענטשן פאלן, מען פאלט פון א הונדערטסטע שטאק, איינער פאלט פון הונדערט שטאק, קיינער זאגט נישט אמבולאנס, נישט רופט שנעל חברה קדישא. האט רבי שמעון געזאגט, ניין, רבותי אייך האט געזאגט מען פאלט פון הונדערט שטאק אז זיכער נפילות, נאר איז תשתכח תורה מישראל געפאלן פון הונדערט שטאק, חברה קדישא, האט רבי שמעון ברוך חיי געזאגט, ניין איך האלט אים אן די האלט אויפן ערשטן שטאק ער וועט נישט שטארבן, איך האלט די האנט כלות ישוחח מפי זרעו, איך האלט אים די האנט, ווי אזוי האלט איך אים די האנט? ווייל רבי שמעון זאגט אין זוהר הקדוש, לית ואיסר תבא דעיסהוועט מקבל מלכא קדישא, אין די נידעריגסטע מצב וואס א איד געפינט זיך, טאר מען וויל ער דעם אייבערשטן, ער קומט דא ער זוכט דעם אייבערשטן, איז ער ביים אייבערשטן, כאילו ס'איז שכח מפי זרעו, אין די ערגסטע נפילה, ער איז מיטן אייבערשטן, ער איז מיטן אייבערשטן, די רבונו של עולם איז מיט אים, דערפאר צינדט מען א הדלקה ביי רבי שמעון. הרב שמעון זאגט די עיקר איז די פייער, אויב די פייער אין הארץ אפילו ביסט געפאלן, דו ווילסט דעם אייבערשטן וואס ס'איז א מיט דיר, אז ס'זאל זיין א הדלקה, א פייער, מען ווייסט אז אין א פריזער ווערט אלצדינג פארפרוירן, אויסער וואס? אלקאהאל, בראנפן ווערט נישט פארפרוירן, פארוואס? ווייל ס'האט אין זיך א פייער, חז ל האבן געזען רבותינו נכנס לכרם ביבנה, זיי האבן געזען ס'קומט א תקופה ס'זאל זיין א פריזער, תשתכח תורה מישראל, האט רבי שמעון געזאגט, ניין, איך האלט א האנט אין די ערשטע שטאק וואו די פייער פייער ווערט נישט פארפרוירן, דאס איז אף רשבי לכל, די פייער אין יעדן מצב, מיט נאך די הייליגע דברי חיים, זיין זון רבי דוד אלקשאנאווער איז צוריק געקומען פון זיין שווער, האט ער איבער געזאגט תורה פון זיין שווער. האט איינער געפרעגט, ער האט געזאגט דארטן תורה, האט ער געעפנט די טיר די דברי חיים און געפרעגט וואס זאגט ער דארטן, מען זאגט ער זאגט תורה פון זיין שווער, האט אים תורה יחדש זאגן תורה, אייש פייער תמיד שטענדיג, תיקת זאל ברענען על המזבח אויפן הארץ, לא יכבה זאל זיך נישט פארלעשן נאכן ערגסטע עבירה אויכעט, דאס איז כל התורה כולה האט ער פארמאכט די טיר.

אז מען לערנט ארויס אסאך הלכות תפילה פון חנה, פארוואס? ווייל זי איז געווען א חנה א ישו א קרא, און זי שטייט און בעט, וואס בעט זי? א בן זכר שוקל כמשה ואהרן, זאגט ער איך ווייס, א מענטש וואס האט נישט קיין קינדער בעט דאך אין וואשונג געמער, זאל זיין א אינגל, זאל זיין א מיידל, די עיקר ס'זאל זיין, ניין, זי האט זיך נישט מתפשר געווען, זי האט געוויסט די כח התפילה, איך וויל א בן זכר, איך וויל כמשה ואהרן, און זי האט עס באקומען, זי האט עס באקומען! שמיל. דערפאר לערנט מען ארויס פון איר הלכות תפילה, וויסן וואס מען קען פועל'ן א יעצט ביי רבי שמעון, אז מען שטייט אונטערן חופה, צו איי בני כרבי שמעון, מען שטייט דא אונטערן חופה מיט רבי שמעון, מען וויל בלייבן רבי שמעון'דיג, דו ווילסט דאך זאל בלייבן מיט דיר רבי שמעון, דו ווילסט דאך איינפארן מיט רבי שמעון,

פריידע איז אינו מוליד, פריידע אינו, קשה ליה פרידתך ווילסט ספק פארן ווי א פריידע שאינו מוליד? ניין, זאלסט דיך עפעס מקבל זיין, איר זעט פון ווי איז דא דא לעקטערע? פון ווי איז דא דא לייט? מען ציט עס פון לעקטער קאמפאני, פון חברת חשמל, ווי עס איז דאך ווייט איך ווייס נישט וויפיל קילאמעטער, ווי איז אנגעקומען ביז דא לייט? נאר מען ציט עס מיט חוטים, מיט ווייער, ווייער, דא זאגט ר' שמעון דו ביזט די אור הגנז'ן יאר, די גרעסטע לעקטער קאמפאני איז ר' שמעון. צי אַ גאַנצל קליינע חטאים, אַ קליינטשיקע קבלה, אַ קליינטשיקע קבלה, וואָסער אַ קבלה איז איש איש נגעים אחורו, יעדער איינער ווייסט גוט, גאַנץ גוט וואָס ער דאַרף, קיינער וועט נישט קענען זאָגן פאַרן צווייטן, איינער דאַרף אַ קבלה, נאָך לג בעומר, די בחורים, זיך נישט פאַרגעסן אַז עס קומט אַ שביעי, עס עפענען די גמרות ווי עס דאַרף צו זיין, די וואָס דאַרפן עפענען אַ גמרא איז דאָס די קבלה, איינער אַ קבלה פרשת עקידה,

ווען א איד דארף געהאלפן צו ווערן, כסדר יעדער איינער האט זיך זיינס, זאגט ער לא יסתפק בשלוש תפילות ביום, די דריי תפילות דו ביסט צוגעוואוינט אין אים, ביסט צוגעוואוינט, ווייסטו גאנץ גוט, ער זאגט אז וואס א איד בעט זיך אויס ער רעדט צום אייבערשטן, ער רעדט עס ארויס פון א לב נשבר, בינו לבינו, ער רעדט צום אייבערשטן, חוץ פון די דריי תפילות, ער רעדט ארויס צום אייבערשטן, ער זאגט א תפילה אזא קומט ארויס פון לב נשבר, זאגט דער חפץ חיים בוודאי לא תחזור ריקם, דאס קען נישט צוריק קומען ליידיג, א תפילה וואס א איד שמועסט זיך אויס צום אייבערשטן, ער רעדט זיך אויס, ער זאגט די דריי תפילות ביסטו צוגעוואוינט, אבער וואס דו רעדסט ארויס צום אייבערשטן, גיבסט זיך א רעז אויס אויף דיין שפראך, אויף דיין שפראך, דאס איז אינו חוזר ריקם זאגט דער חפץ חיים. די זעלבע זאך זאגט די צאנזער רב אין די דברי חיים, ער זאגט א תפילה להני ח יעטוב ולפני השם ישפוך שיחו, זאגט ער א מענטש שטעלט זיך דאווענען איז דא א גאסט, די יצר הרע, גלייך ער לאזט נישט דאווענען, זאגט ער תפילה להני ח יעטוב, זיי אים עוטף, ווייסט ווי אזוי? ולפני השם ישפוך שיחו, מאך עס דרך שיח, רעד צום אייבערשטן, רעד אויף דיין שפראך, רעד זיך אויס אויף דיין שפראך, אויף דיין שפראך, דער חזון איש האט אמאל געזאגט פאר רב טורטשין די בעל שונא הלכות, ער איז געווען פייער אויף דעם, דאווען, רעד צום אייבערשטן, האט ער אים געזאגט וואס הייסט רעדן? האט ער אים געזאגט דו דארפסט גיין קויפן שיך, וואס טוסטו? זאגט ער איך גיי נעם געלט איך קויף שיך, זאגט ער נישט אזוי איז א איד, א איד פאר ווען דו גייסט קויפן בעט דעם אייבערשטן ס'זאל זיין א ביליגע פרייז, וואס דו ווילסט בעטן דעם מוכר בעט דעם אייבערשטן. בעט דעם אייבערשטן עס זאל זיין א ביליגע פרייז, בעט דעם אייבערשטן די שיך זאל נישט קוועטשן, יעדע זאך רעד צום אייבערשטן ווי חזון איש האט געזאגט, די חפץ חיים איז פייער אויף דעם, אז דער שיח, די רעדן צום אייבערשטן, דאס שרייט רבי שמעון, בנים אתם ביסט א קינד, זיי נישט אזוי פרעמד, ווי די קאטשקע רבי האט געזאגט לא יהיה בך העל זר, גאט זאל נישט זיין ביי דיר פרעמד, רעד צו אים, זאגט די הייליגע דברי חיים, אז אזא שפרעך, ווען א מענטש רעד צום אייבערשטן דאס מוז נתקבל ווערן. איך מיין, עניות דעתי, אן קבלה דובר רב סימענע אויף איין מינוט, א מינוט א טאג, זעכציג סעקונדעס, רעד צום אייבערשטן, יעדער איינער האט וואס טוט אים וויי, דער חפץ חיים זאגט דאס איז די עיקר תפילה, דאס איז די קשר, די דביקות צום אייבערשטן, רעד זיך אויס צום אייבערשטן, גיס עס אויס אויף דיין שפראך, זאגט דער חפץ חיים. דער הייליגער דברי חיים רופט עס נתנה השם משפך זיכוי אויף דיין שפראך, א מינוט, די מינוט אונז זעמער עס מקבל אונטערן חופה ווערט דאס רבי שמעון'ס מינוט, רבי שמעון'ס מינוט, ס'האט א כח פון זכותא דבר יוחאי, ווען מ'רעדט זיך אויס צום אייבערשטן, אבער נישט נעם זעכציק סעקונדעס וואס דו דרייסט צום אייבערשטן, דער רבי רבינם פשיסחא רופט עס אן, אזוי שטייט דער לשון עצה לכל בר ישראל שלא יחסר לו מחסורו ושיהיה דבוק בו יתברך, איך האב צוגעוויינען רעדן צום אייבערשטן זאגט ער, נישט דאווענען, דאווענען איז דא דריי תפילות און דארף חיזוק, אבער די רעדן, רעדן זאגט דער רבי רבינם, א קבלה פון א מינוט מיט יעדן טאג דו בלייבסט מיט רב שמעונ'ען בזכות דער בר יוחאי אויף דעם מינוט, דער מינוט איז רב שמעון'ס מינוט וואס איז מקבל ביי רב שמעונ'ען. ער האט געזאגט דער צאנזער רבי אז ביי מנשה שטייט האט ער אפגעארבעט עבודה זרה'ס, שפעטער האט ער געשריגן צום אייבערשטן ויעושר לו השם, שטייט אמר רבי שמעון בר יוחאי ויאסר ויכותר שהקדוש ברוך הוא יכותר לו מחתרת מתחת כסא הכבוד האט ער געזאגט בן מנשה האט שוין אפגעארבעט עמי צלם בהיכל ער האט אפילו ווען ער האט מספלל געווען שטייט אין חזל ער האט מספלל געווען אויף זייער נישט קיין שיינע נוסח זיי אבער אפילו הוא כ ק זאגט רבי שמעון בר יוחאי כותר לו מחתרת מתחת כסא הכבוד אין יעדן מצב רבותי, ס'ידוע אז דער הייליגער קארלינער איז געווען דא אין מירון, האט ער געזאגט נאך מירון איז נישטא וואס צו הערן און צו רעדן, ווייל אין מירון לאזט מען איבער דעם פעקל, ווער ס'פילט ער האט נאך עפעס א פעקל איז דאס א סימן אין מירון איז ער נישט געווען.

און שפעטער אין דורכן יארן זעהט ער ער האט געדארפט בעטן גאר אויף עפעס אנדערש, ס'איז געווען אסאך אינגעלייט וואס האבן יעדן יאר יענע יארן נישט פארשטאנען וואס הייסט דאס יאר ווייטער, זיי האבן נישט פארשטאנען וואס מ'דארף פון זיי מבטל זיין, אבער רבי שמעון יודא קלאן ישראל ער ווייסט יא וואס איז באהאלטן, ער ווייסט וואס מ'דארף, שרייבט מען אים יווארטעי!

ס'שטייט, אין זוהר הקדוש שטייט, אז ס'איז געווען א מגיפה אין לוד, ר' שמעון איז אריינגעקומען אין שטאט, האט מען אים געזאגט ס'איז דא דא א מגיפה, אינגע מענטש איז געשטארבן, ר' שמעון איז אריין אין שטאט האט ער געזאגט, כל אי במסה והנאה א זכר זייטן אין שטאט ווען איך בין דא גזר נדר לבטל איך בין גוזר זאל בטל ווערן גלייך איז ארויסגעגאנגען א בת קול און אויסגערופן אלע מלאכים השחיתים ארויס ווייל רבי שמעון איז דא און הקדוש ברוך הוא גוזר ורבי שמעון מבטל. דבריו מיטן ווארט רבי חנינא האט עס דערציילט פאר רבי מאיר, זאגט דער זוהר הקדוש רבי מאיר האט אים געזאגט אז א כח ווי רבי שמעון איז נישטא דאס איז נאר געווען ביי משה רבינו, און נאך מער ביי משה רבינו איז געווען מיט קטורת צוגעשטעלט מגיפה, און רבי שמעון מיטן ווארט דבריו עושים פירות, מיט די ווארט ביטל כל הגזירות. וואו רוב הויז און פייערס מיטן ווארט רב שמעון האט געזאגט קול קאי במסע אזעלכע זאכן אין שטאט ווען איך בין דא איז געווען אן אידעלע בטל רב שמעון איז יעצט דא מיט אונז און רב שמעון האט געזאגט ווען ער איז דא איז נישטא קיין גזירות רב שמעון איז דא אין זיין הילולא לאמיר גיבן א געשריי צו אים יבעתי. רבי שמעון איז דא אין חופה אין זיין הילולא, רבי שמעון האט געשריגן ווען איך בין דא קען נישט זיין קיין גזירות, ער איז דא מיט אונז, גיי ווייטער! גיי ווייטער!